Hemmelere salam. Geliň biz bu gün şular ýaly ýyklar bişireliň. Ýyklary tanamaýan, bilmeýän ýa iýip görmedik, dadyp görmedik ýokmyka diýýän meň pikirimçe hä. Sebäbi ýyklarlar bazarlarda satylýar, konditerski magazynlarda satylýar ol profiterol diýip satýarlar, ýyklar diýip satýarlar. Için bular ýaly krem edýärler ýa aşagyny deşip içine zawarnoý krem guýýarlar. Gara donlaň her kim şekilini üýtgedip edýär ýöne şolaň hemmesiniň hamyry şol bir hamyr zawarnoý testde gaýnadylýan hamyrdan ýasalýar onlaň her kim üýtgedip şekilini kremini üýtgedip her hiljek edip ýasaýýalar ýöne eklerleri öýde bişirilenden bazardan alnanyň tapawudy gaty ullakan bolýar sebäbi öýde bişirilenler hasam täzeje bolýar Hasam tagamy gowy bolýa bazarda üç gündür ony ýeklere alan ýaly öýdäkiň tagamy gaty gowy gaty süýji bolýa hemem öýde bişireňdede bir üýtgeşik kän zadam gidenok her bir hojalykda bar zat ýumurtgadyr süýtdür şolar ýaly zatlar gidýa bir kän üýtgeşik zat alyp duranok hem bişirmesem juda kyn däl hemem öýde bişireňizde şular ýaly owadan lapjyk edip bolýa soň bir kiçiräk gelin çörege çagyrdy ýa bir kiçiräk doglanyň zady edeňizdede bir klýonkada goýmaga Hem owadan hem tagam süýji bolýa. Geliň onda şol eklerleri bişirip başlalyň. Bize gerek zatlar ýüz gram mesge dört sany ýumurtga ýüz otuz gram ýagny bir käse ýa bir stakan un gerek üç ýüz gramam süýt ýada suw ýöne şoň ýarsyny ýüz elli süýt ýüz ellem suw etseňiz ol hasam gowy bolýa Men şoň ýaly gaty ulanýan ýöne eger sizde süýt ýok bolsa zyýany ýok göni suwuň özünden hem içse bolýa. Biram bir kiçjik çaý çemçe gaty doldurman şeker gerek, birazajyk duz, birazajygam wanilin gerek. Süýt bilen suwumyzy pitijige guýýarsa üstünden hem mesgäni atýas hem şekerimizi bir çümmüjik duzumyzy atýasa otda goýup gaýnadýas ilki buny. Gaýnar welin göni otdan düşürýäs bir kän gaýnadyp oturmak gerekdäl. Süýdümizi göni gaýnadyk, içiniň mesges zady eredigi otdan düşürýäs-de, şo gaýnagyň üstüne gönem wanilinimizi atýas, hemem unumyzy eläp goşýas. Hamyrymyzy bir agyz çemçejik alýas-da, şoň bilen gowja edip bulaýas, garyşdyrýas, onuň garyşandan soň muny ýene täzeden pesejik oduň üstünde goýýas. Oduň üstünde goýýas-da, bir birsalym bulap durýas, şo aşagy birazajyk kesmekläp, birazajyk düýbüne ýelmeşýänçä, Bulap bişirýäs şu hamyrymyzy. Ha hamyrymy otdan düşürdim. Hamyrym şular ýaly biraz goýy bolmaly. Goýja ýylmanajyk hamyr bolmaly. Biram şol düýbüne ýelmeşmeli, birazajyk kesmeklemeli. Ine şular ýaly, seret şular ýaly bir kesmekländen soň otdan düşürmeli. Şo gap Ýelmeşme ýaňap bolanda-da ahyrynda şol düýbi birazjyk ýelmeşip kesmeklese, onnoň şol bollugym diýdigi, şonda otdan düşüräýmeli. Taýýar hamyrymyzy indi sowatmaly, birazajyk bir howruny gidirmeli. Oň üçinem şo soň galjak gabymyzam mikserimiziň gabyna alýas-da, bir bir salymjyk bulaşdyryp sowadýas, birazajyk howruny gidirýäs, şoň gyzgynlygyny gidirýäs.

dört ýumurtgadan azyrak goşmaly bolýar, has goýy bolsa-da ýene dört ýumurtgadanam köpräk bäş ýumurtga ýa dört ýumurtgany goşamyz soň hamyr azajyk goýa suwgaltmak isleseňiz bir ýumurtgaň ýartyjasyny ýa birje ýumurtgany ýene üstüne çakmaly bolýar. Adatça şu ölçeglerimize dört ýumurtga ylaýyk gidýär ýöne adamçylyk käwagşa dört ýumurtgada azam bolup bilýär, birje ýumurtgaň ýartyjasynam çakmaly bolýar. Şoň üçin ýumurtgaň baryny birden goşamzok-da, ýeke-ýekeden goşup, şeýdip, gowja edip, hamyrymyzy garýas. Hamyrymyzyň ylaýyk bolanyny-bolmadygyny bilmek üçinem, şeýdip bulap ýokardan aşak akdyraňyzda, şol suwuk bolup akyp gitmeli däl ýa-da lop bolup durmaly däl. Şeýdip agaç çemçe bilen bulap görüň. Şonda ýokardan akdyraňyzda üç hurşluk bolup aşak akýan bolsa, üç hurşluk bolup durýan bolsa, şol biziň ylaýyk gowy hamir diýdigimiz bolýar. Ine, şeýdip görüň. Serediň, şoň ýalak bolanda suwuk bolup-a akanok, ýa-da lop bolup duranok, şeýle üç hurç bolup gaýdýar aşaklygyna. Ine, biz iň şul gowy hamir diýip hasap edilýän bolýar. Indi hamirimiz taýýar boldy biziň. Taýýar hamirimiz hem şular ýaly uç dakyp,

Howkaň listine-de eger bar bolsa ýagly kagyz goýýas aşagyna. Eger ýogam bolsa zyýany ýok. Howkaň listini gowy edip ýaglap üstüne-de bolja un sepseňiz gön şoň üstüne-de şuň ýalak oturdyp çyksaňyz bolýa. Şuň ýalaga diýip barjasyny sykyşdyrýas oturdyp çykýas listiň üstüne. Ýöne bir bellemeli zatlarymyzyň biri eklirler çişýänligi üçin hem-ä aralyklar açyk bolmaly hemem has ýere myşşyk etmeli däl azajyk ýokarlykgan dik gerer ýaly. Ýokaryk çişer ýalyk, ýokarlykganrak edip sypýas şuny sykamyzda-da hamyrlarymyzy. Şeýdip oturdyp çykýas hemeje hamyrymyzy. Hamyrlaryň üstüne şular ýaly birazjyk çümmerigiräk, zömmerigiräjik duranja ýerleri bar bolsa, olaram şeýdip bir eliň ölläpjik basyşdyryp çykýas. Ýylmanak owadan bolar ýaly eklerlerimiz. Indi boldy, hamyrlarymyzy duhowka salýas. Duhowkanam öňünden ýüz segsen gradusda işledip goýýas, ýöne hamyrymyzy salanymyzdan soň ýüz altmyşa düşürýäs täni. Şo ýüz altmyş gradusda iň aşaky listinde goýup, bir kyrk bäş, elli minutlap gowja bolup, saryja bolýança bişirmeli. Hä, biziň eklerlerimiz bişdi. Görüň ine, şular ýalak bolup, tarja bolmaly, hemem şuň ýaly gowuja pökgürip çişmeli. Gowuja çişip, bişmeli. Bişenden soňam, bişdi diýeniňizden soňam duhowkadan göni çykarmaly däl. Men bu wagt size görkezmek üçin çykardym, ýöne aslynda ýene duhowkaň öz içinde goýup, sowaýança goýýas, duhowkaň içinde goýýas-da, gapasyny açyk goýaýýas. Gowy edip sowatmaly bişensoňam. Ýalamyz görşüňiz ýaly gowy çişdi, gowja pök gördi, byň birki sananyň içini kesip görkezeýin häzir. Şu içiniň içi boşluk bolup näçe gowy çişdigiçe şonçada gowy boldugy bolýar. Şular ýaly keseňizde içi öýjügeýjik bolup ine serediň şular ýaly boşluk bolmalyda. Ine ýene birini kesip görkezeýin ana görüň içi boşluk. Şular ýalak bolsa indi şol Gowy ekler boldugy bolýar. Indi bulary sowamaga goýalyň. Geliň indi bolsa arasynyň kremini ýasalyň. Men bu gezek krem şantidan ýasamak isledim. Siz eger ony ýasamak islemeseňiz, sliwka bilen şahyryny pudra garyp ony etseň hem bolýar ýa-da zawarnoý krem diýilýän ony etseň hem bolýar ekleriň arasyna. Ýöne men hem aňsadrak hem çaltyrak bolýar hemem tagamam süýji, görnüşem owadan bolýar diýip krem şanti etmek isledim. Geliň krem şantimizi ýasalyň. Krem şantinem uly paçkaly krem şanti bolansoň meňki ýüz elli gram krem şanta ýüz elli gram süýt goşup etjek ýöne siziňki bular ýaly uly bir kilelik dälde kiçi paçkalylary bolsa şol edil ýüzündäki ýalagy edilýä sowuk süýte ýöne şoň süýdüni az goşulaýýa mysal üçin iki stakan süýt goşmaga derek bir stakan süýt goşup etseň şonda goýy gowy krem bolýa şoň ýalagy edip edil ýazgysyndaky ýalagy edip sowuk süýt bilen gowy edip garaýýas krem şantimizem.

Ine, görüň, şular ýaly gowy goýalýança mikserde gowy edip garyp, bulaýar. Indi taýýar bolan krem-şantimizi eklerlerimizi taýýar edýänçäk buny bir azajyk holodilnikde goýýas. Soňra eklerlerimizem alýas-da, indi şolaryň üstüni kesip çykýas. Gapajyk ýalak edip, ýokarrajyk bölegini kesýäs. Edil orta aradan kesemzok. Şu owadan görner ýaly, içine krem dolduramyzda owadanja oturar ýalyk. Ýokarkyja bölejiklerini Kesişdirip çykýar hemmesiniň ilki. bolsa içini kremden nolaryp çykalyň. Oň üçinem şular ýaly uçly konditerski meşogy alýas, sanem ulurak uç dakýas ujuna, içine Krem şantidan dolduryp, eklorlarymyzyň içini dolduryp çykýas. Şony guýamyzda-da, sykamyzda-da hamala bir çogup duran ýalyjak edip, bolja-bolja edip, barjasynyň içini kremden doldurýas.

Ýa hemmesini kremden dolduryp çykdyk şeýdip, indi bolsa üstüne şular ýaly bir elli gramjyk şokolada bir çaý çemçejik ýag goşýas, tanym ony eredýäs mikrowolnowkada, ondan şeýdip bir hemmesiniň üstüne şokolady akdyryp çykaýýas. Soňundanam hemmesiniň üstüne saharyny pudra sepýäs. Eger-de wideom göwnüňizden turan bolsa, onda laýk goýmagy ýatdan çykarmaň. Hem kanalyma goşulyň, podpiska boluň, Hem jaňjagaşa basyň indiki wideolardanam habardar bolar ýaly. Hä biziň eklerlemmiz taýýar boldy. Görüň inhä owadan, göze ýakymly, işdä açyjy, hem tagamy süýji, hem görnüşi owadan. Sizem öýüňizde şular ýaly eklerler ýasasaňyz şowly bolsun, noş bolsun. Indiki wideoda görüşýänçäk sag boluň, hoş galyň.